Selamat malam bala pedinga semua. Nyadi ba sekali tu kitai begulai baru ba jerita iya ke ti baru. Nyadi jerita kitai ke sekali tu iya nya betajuk Bukit Sepagok. Nyadi jerita tu iya nya digaga tauka dikareng siku penulis iya nya benama Endu Santa. Nyadi nama ke bendar iya tu iya nya Santa Manyu. Au bala peninga nya orang ke ngempu jerita tu au. Nyadi jerita tu sebedau aku nusui tu ba channel aku. Aku bisi minta pemendar dulu au ngagai orang ke ngempu tauka pengarang jerita tu. Enti kita enda pechaya au tu meh bukti au laban aku sigi sigi terus aaa minta pemendar sebedau aku ngeluarka jerita-jerita tu ngaika baka Iya ke udah au sida iya manah madah sida iya bisi pemendar tang sida iya nadai pemendar nyadi tu meh ke bukti aku au bala peninga semua. Nyadi jerita bukit sepagok tu pia ke munyi bala peninga semua au lalu diterus ka aku tu. Perinching mata panas baru belabuh ngayan kediri nerang ke dunya. Kukuk manuk udah didinga nanda ke hari ke rebak tawas. Burung munyi ti richah terebai sebelah dan kayu ngelantang ke ati. Utai tanam liut-liut puput ribut ti ayun lundai. Daun-daun kayu agi basah dibalut embun pagi. Bungai-bungai ti galak sereta enggau bau rengut ngasuh mata rindu meda. Mata panas udah makin tinggi, langit biru diselat enggau remang burak baka gumpal kapas. Nambahka agi gaya pemanah hari, chukup manah utai digaga Petara. Au. Iya ba sentiang jako tu bala peninga au utai chukup manih gaga petara tu. Anang ke bukai runding kita au. Laban leka jako tu selalu dikena kitai lebuh peda ke inu dara pia bala peninga au tepeda ke orang bujang tu udah nya tepansa ke inu aki manih gaga utai petara. Ko utai gaga petara. Nyadi, pia ke tambung tu tadi au nyuli empai anak lama kitai. Tang sayau meh tu mina dunya injau aja. Ari jauh kabus ti tebau dipeda agi bengkang mungkus tuchung Bukit Sepaguk. Bukit Sepaguk tu endang tampi ari ita jelai nama. Nadai siko orang nemu pengelatung bukit nya ba Batang Ai Semangkis. Ba ulu bukit nya tadi, bisi siti rumah panjai lama, tebelian sepemanjai tiga puluh lima pintu ti betuaika tuai rumah, Buda. Rumah panjai nanga ke sikup tu endang lama udah bisi. Endang sigi udah bisi orang ke agi bekayau nya. Meda hari pagi. Nya manih endau. Dia bala sida serumah ke agi mantun udah nyikap diri deka nurun ke umai. Ba dapur tuai rumah. Dia anak iya ke indu paling pengkuan endau benama Endu Sena ti bepejuluk. Dara Sena dara tampun puji ngembuan runding peti menyanyi dara racha tampak mua. Baka senayak bulan pegari. Nya deh tumu pagi sena sigi udah dani ngidup ke api. Nanggal ke ai angat. Nadai ngarap ke indai iya bela ba dapur. Nya meh indai iya nyamai amat bisi sena ti nyaup iya bela. Ulih sena enggau. Aka iya seni chukup jauh betingkah. Jam lapan aka iya seni lalu empai angkat ari bilik pelabuh. Nemu amat iya ulih aka iya nya. Sigi enda nentu regas bebela dapur. Berat tulang enti nurun ngereja pengawa tanih. Oh enu. Udah sedia ke nuan magang bekal kitai tadi enu? Pia ku sada nyawa apai iya rerauh ari ujung bilik baru pulai Engkani jani. Udah apai. Bah ni indai deh. Ngirup dulu kitai. Enggai ke ai kopi tu chelap. Enda nyamai dirup legi. Pia ku Sena sambil nyalin ai kopi ke dalam changkir. Udah masuk ke baju panjai kena gawa. Dia apai lalu nuduk kediri nunga senda. Nai ni nai tuai orang tu tadi alu nadai meda mua iya aku sepagi tu pia ku iya lalu nyirut ke kupi iya iya meh utai da sepu iya ga sepe tangan oi tau aku ngansai bikung ba ujung bilik dia tadi iga ga nuan pulai engka ni jani enda meda aku ji jagang ngansai bikung dia tadi. Nya meh nuan, mata bangat tak linzau. Pia ku indai banying ke kutap bejakau mulut ia sesengit baik ngulum buah pinang. Kitu indai ngirup dulu kitai udah ngirup semua lagi nurun kitai, ku Sena lalu nyurungka secangkir kupi ngagai indai. Ni enda seni deh. Enda patut jam maioh tu lalu umbai dani. Mata panah nyau udah tinggi tu. Pia ke inai banying. Tuai rumah enggai sena semina ngilik kepala aja ninga iya munyi nya. Tusah ati seduai iya melaki bini ngenang ulah sendi nya. Umur nyo mangai tiga puluh tang ulah enda nemu berubah. Mayuh orang bujang sida serumah udah nanya ka ngambi iya ke bini. Tang ditulak apai belama bukai nama. Tang nya meh nadai nemu ka ngasuh sendi nya belaki enti ulah lalu enda berubah. Iya ga buruk gawa. Sida ke bujang teperasa meda pemajik iya aja. Nadai guna nganjung gamal aja enti tulang buruk gawa. Pia ku munyi jaku tangkan apai iya ngagai sendi sebedau tu. Nya dinga kita balah peninga. Au, enda salah munyi ko iya tu. Au, mua bajik sekali udah kitai jadi nyu laki ke gawa au ngadu kutai dapur berapi semua nadai guna bala peninga au. Nyadi kita ke dara nya au enti nyema kita ka belaki anang enda nemu kita nyu umai. Au anang enda nemu ngadu ke utai dapur au. Nya meh sena. Enggau sendi tu endang indu dara jelan iya majik sida serumah. Nadai orang enda nemu rita pemajik suai iya ari ulu enggau ari ili sungai ke sikup. Pemajik sendi enda ga telaban ke majik sena laban sena tu nadai penimpang. Gawa di rumah di tanah chukup pembagas. Bebasa ke orang tuai chukup bebida ari ulah sendi ti enda nentu ka bebela ba dapur. Jauh agi. ti nurun ke tanah besido baru tau padah ke iya. Nama iya udah ngasak besido penebau kupur nyo Sinji ngalih ke pemudak indu China pelakun opera. Au opera opera keni ke pia sebelah nya meh bala peninga au. Nya meh tadi udah tembu ngirup pagi nya dia sida sebuat lalu nurun ngagai ulu sungai Batu Lading. Nangi ke laun datai di umai. Timba dulu perau nya enu. Ngaih ke sarat laban ai mayuh nya kitai tiga tu legi. Ko apai iya. Sendar nadai maya jako lalu nimba nimba perau ai perau. Indai iya ngemudi sendar tengih lalu apai iya ngeluan ke sida iya betiga.

Ku iya, nunjukka ngagai babas ke ba punjung rumai sida iya. Udah iya ngambi tali ginting nangkin duku, dia Apai Banjing lalu bejalai neresa babas ba punjung rumai sida iya nya tadi. Manih amat bekau kaki jani peda iya makai buah getah laban menua ke agi latung agi pabu antu au agi pabu jelu. Jarang enda bulih panjuk denan iya. Ninga apai Banying munyi nya, dia indai iya enggau sena lalu dulu belabuh mantun. Rumput ke mit nyamai di mantun, bisi rumput ke liat amat nya ke enggai nyadi enda ngena bikung ngicha ke jampat agi tembu. Kada ke rumput empai entu panjai endau nyamai di mantun. Enti udah nanam linggau nya ti nanggul laban rumput ti amat tumbuh nyengulai linggau dia meh matah panas nyu majak tinggi. Panjau panas ti angat berasai amat nyayat kulit ti udah endu sena burak alis. Dia iya lalu angkat sepe asai diri tetungkam kasek panjau matah panas. Indai. Kelebih ke dulu aku ngambi daun rambu enti bisi buah iya lagi ku mai kelawa kitai tengah hari tu ku sena madah kina iya. Au jibat nuan tebiang diri ga lebih dia daun sabi bisi lalu bai nuan lagi anu ku indai banying mesan iya. Sena mina nagun kepala aja. Datai ba telaga numai. Peda ta kantu rampu benung chukup manah iya. Daun sabi bebesai tumbuh galang. Buah rampu aja empai tau. Agi belanggu. Nadai utai dantai agai sena lalu ngiting sengiting kantuk rampau. Udah tembu ngiting kantuk rampau, dia iya ngiting daun sabi sebuan ke lauk tengah hari nya aja. Benung iya ke nyinuk ngiting daun sabi, enda mukai-mukai iya bisi ninga orang ngumbai ukui. Tang auh nyawa orang ke ngumbai ukui nya enda nyengala enggau ga didinga. Kadang munyi ke semak, sekali dipending ke baru munyi ke jauh ga. Enda ga sena bangat ibuh engka nya bisi orang bemain sepiak umai sida iya, pia ku dalam ati sena. Ka ngumbai nya ukui sida iya enda patut ga laban ukui sida ke dua iku sama nitih ke wat mikau bejalai ngulu. Sungai Sekapuk ti takah dua anak sungai ari rumah panjai sida iya. Wat Mikau tu menyadi sena ke lumur dua Nangkan ke Banying. Wat Mikau tu sigi orang rajin begiga ke lauk sebelah tanah sebelah ai. Nya meh pejuluk iya Bujang Kering bisi runding ujung dabung Baruh Rang. Ujang regas baka upas ke sulai tandang. Sapang api dan bejembi tengah padang. Abis menua, abis sungai ke semak ari rumah panjai sida iya udah tujah iya. Semina siti aja sungai empai ti tujah. Empai kala endun ubai mansai ngasu beburu iya nya Sungai Sekawa ari baruh Bukit Sepaguk. Kebuah pia laban sigi hari suba suba orang tuai udah madah. Enti ka begiga daun babas begiga jelu anang sesekali masuk ngagai sungai sekawa. Ngai ke nujah damun mali ngai ke utai ti nyadi bepuluh puluh taun ti udah nyadi baru ngagai sida serumah. Ti orang enda kala kia sigi enda nemu dini sentang namun mali ku orang tuai. Nya meh sida serumah ti nurun tanah giga ke lauk sigi ngelaung ke sungai sekawa semina dipansa sida iya aja. Enti mansa mua sungai nya ngetu dulu bejako enda tau ragit laban kenu ku cherita sungai nya bisi pengibun nya meh udah datai di langkau. Endu Sena lalu muang ke raga iya ti penuh enggau kantu rampu enggau daun sabi. Enda lama udah nya, peda datai ga indai indai iya ke kiting mai Lia Jerening. Kapa nuan Lia Jerening nya indai? ko Sena nanya inda iya. Eeh, kena ku ngulai manuk ke dempa ikan nuan dun lunja. ke baru udah beranak. Nyau ka abis ke diambi dua manjing sehari nya, ku indai iya lalu nyimpan lia nya tadi ke dalam raga. Nun luncha menantu tuai rumah. Iya nya bini manjing. Seduai iya baru bisi anak siku ti baru ada. Lama amat ga apai nuan ngenan panjuk. atas dia. Nya udah tembu setengah hari tua ke mantun empai meh datai. Kini ke penua pai tuai orang tu? ku indai Manjing ke kutap sambil ngulum buah pinang. Enda tau tinggal buah pinang iya nya. Eeh. Sumai dulu lawa nya endo. Enda lah enti apai nuan nya datai lagi angkat makai ga. Ko indai iya lalu angkat ngidup ka api kayu kena sena nyumai lauk. Nyau tembu diri sena nyumai lauk empai ga da peda batang hidung apai datai. Nadai kala apai lama beketu ngenan panjuk pia ko telai sena dalam ati. Ati iya udin udah mupuk irau ka apai iya. Ari nyau udah ngalih lemai. Makai dulu meh endo. Legi ngalau ke apai nuan ga. Mayuh la uwa nya, ku indai iya. Dia sena anak entu ka pakai, utai dempa anak entu ulih masuk nyawa laban ke petati ke apai iya nya tadi alu empai datai. Ati iya udah enda nyamai asai meda apai iya ngelama nya. Udah, ku indai. Ka ngiga apai ke pujung umai kiya dulu. Ku sena alu angkat udah masu jari. Au, alai menu legi aku masu chapek ke tua. Anang lama nuan legi enti udah temu apai nuan alu bai pulai legi ngaika kitai laun datai dirumah legi. Enu sendi nya ukai nemu bela diau dirumah. Ku indai iya, Sena mina nagun kepala aja tanda mereti utai ke dipadahka indai iya. Udah iya nyapai baju panjai ke dikait iya ke ba dinding langkau, dia iya nangkin uko lalu ngema uyut deka nurun ngiga apai iya. Nya bala peningau rumah iya memanjai jerita kitai ke sekali tu. Ngarap ke bala peninga semua nya beteh meh ninga au. Nyadi pia meh munyi jerita Bukit Sepagok tu tadi au. Semua nama sida ke tu udah bisi dalam watak nya udah deh sebut ku magang bala peninga au. Ngarap ke kitai betemu baru ba jerita Bukit Sepagok tu ba renggat ke dua. Nyadi nadai randau bukai ngarap ke semua pegila kita tau gawa.